and I bring una the open heavens on the go for pidgin. The open heavens devotional na daily message book wey the general overseer of the Redeemed Christian Church of God, Pastor E.A. Adeboye write. Today na Tuesday, 30th of January 2024 and the topic for today message na Servant or pikin. Our memory verse dey for the book of First Chronicles chapter 17 verse 13 and e talk say I go be im papa and e go be my pikin. I go always support am and I no go leave am as I leave Saul wey you take over from. Our Bible reading dey for Luke chapter 15 verse 11 to 32. Then Jesus say, One man dey wey get two pikin. The young pikin con tell im papa sey, Papa, give me my own share for our property. So im papa con give am. After some time, the young boy con carry everything wey e get travel go one far country. E con waste all im money for yeye life. When e don finish everything wey dey im hand, e no con see anything chop because hunger dey for dat country. Na so e come dey suffer. E come dey work for one man for there. The man dey always send am go im farm make e go give pigs dem food. The hunger wey dey mama am come make am wan dey chop the food wey the pig dem dey chop because nobody gree give am food. But when im eye come clear, na so e come talk for im mind say, Ah ah, all my papa servant dem dey get food wey dem no even fit chop finish. for see as hunger don nearly kill me for here finish I go get up go meet my papa I go tell am say daddy I know say I don offend heaven and I don offend you well well I no reach make dem call me your pikin again abeg make you take me as one of your servants na so he come get up come go meet him papa but when him papa see am dey come from far him papa pity for am well well na so im papa run go meet am he hold am near im body he come kiss am the pikin come tell am papa i know say i don offend heaven and i don offend you well well i no reach make anybody call me your pikin again abeg take me as one of your servants but the papa come call all im servants come tell them say make una bring the best cloth ring and shoe make una wear all of them for my pikin body Then make una go take the malu wey fat pass. Make na kill am. Make we do party. Because this my pikin don die before. But now he don come back to life. He lost before. But now I don see am. Na so the party come start. By that time, the senior pikin dey call for farm when he go work. When he don dey near house, he come dey hear music, he come dey see say people dey dance. Na so he come call one servant come ask am wetin dey happen. The servant come answer, na your brother o, he don come back o and your papa don kill the malu wey fat well well because he come back well and nothing bad happen to am. Na so the senior brother come dey vex, na so he no gree enter house. Him papa come beg am make he enter. So he come tell him papa, see all dis years i just dey work like slave for you and e no get any time wey i disobey you but you never give me even one small goat make i do party with my friends but when dis your pikin come back after i don waste all your money with ashewo people you come kill the malu wey fat pass for am the papa come tell am my pikin you always dey dey with me and everything wey i get na your own but e good make i do party because your brother don die before but now he don come back to life. He lost before but now we don see am. Now the message. Anytime when I talk say I no be God servant but I be im pikin, some people dey always dey surprised whether any difference dey between servant of God and children of God. The simple truth be say Baba God pikin get plenty opportunity when im servants no get. For John chapter 8 verse 35, Bible talk say person wey be servant no dey stay for inside that family forever but person wey be pikin for the family na him dey stay for the house forever o. Servant fit talk say he wan stop work or dem sack am but dem no fit sack pikin. If papa talk say I no want you again as my pikin i don disown you dat one na joke o because the blood still dey flow for the pikin body e no fit comot the blood for the pikin dat one mean say pikin go always dey for house the result of this many well well for example psalm 23 verse 6 talk say true true in goodness and love wey no dey fail go dey follow me till i die and i go dey for god house forever and ever the person wey dey baba god house forever and ever get guarantee say goodness and mercy go follow am for heaven be dat o also for psalm chapter 91 verse 1 bible talk say people wey dey stay for where baba god wey be the almighty dey stay go dey safe under his shadow servants na visitor dey be dem go call their oga house when their oga need dem and dem go comot when their oga no need dem again but as for pikin na inside house dem dey stay every time another thing be say Just the way John chapter 5 verse 20 take put am, pikin dey always dey see everything wey papa dey do. Sapa no fit see everything wey your oga dey do. E dey sweet belle well well to know wetin Baba God dey do and to even see wetin e go do even before e do am. For example, some years ago, if kasala wan burst, I dey always dey tell people wey dey close to me, kasala go burst o, but if e don happen finish, person go laugh and na so e go happen because I get the opportunity as pikin to see wetin my papa dey do. E get some kind things wey fit happen to servant wey no fit happen to pikin. Example be say as Job take good reach, God call am servant. No wonder God allow make Satan fit do experiment for im life. We fit see am for Job chapter 1 verse 8 to 12. My papa no go allow make my enemy use my earth, my property dem, and everything wey I get to experiment because I be im pikin. By the grace of God, tomorrow I go start the topic on how to be Baba God pikin. The main point for today message be say To be Baba God pikin carry weight pass to be im servant o. I thank una as una lis ten to the open heavens on the go for pidgin. My name na Williams Glory. Make una enjoy the rest of una day o. Till we go meet again tomorrow. Una bye bye. No matter where I go.